Tulak ai Buas ka wadah bamusawarah di garbang kota. Wayah sidin duduk di sana, urang nang disambat sidin Kula Elemeleh nang taparak tu lalu di situ. Buas mangiaunya.
Dangsanaku, ka sini pang satumat. Ayu, kita dudukan di sini nah.
Lalu duduk ai urang tu. Imbahitu, Buas mambawai sapuluh ikung bubuhan tatuha adat kota itu. Dudukan bubuhannya barataan di situ.
Naomi sudah bulik matan Moab. Wayah ini inya handak manjual tanah, ampun aruah Elimeleh, ulah kita. Pang rasaku, aku musti mahabari ikam manganai hal itu. Amun ikam hakun manukar tanah Elimeleh tu, bapadah ja wayah ini, tampulu ada bubuhan tatuha adat dudukan di sini. Amun kada, bapadah ja jua sabab kita badua haja nang bahak manukarinya. Ikam nang panambayan, imbah itu hanyar aku.
Ujar Boas baucap lawan dangsanaknya tu. Iya, aku nang manungkalinya.
Ujar urang itu manyahuti Buas.
Ayuha amun nang kaya itu. Tagal amun ikam manukari tanah itu matan Naomi, maka ikam musti jua maambil bini, si Rut urang Moab tu, balu arwah Mahlon. Sabab tanah itu musti tatap manjadi ampun juriat nang maninggal itu.
Ujar Buas baucap,
Amun kaya itu, aku kada kawa. Kulapas haja hakku sabagai urang panambayan nang musti manukar tanah itu gasan ikam. Kadada gunanya aku manukar, sabab tanah itu tantu kada pacangan jadi ampun juriatku.
Ujar urang itu manyahut, Pada jaman itu, di banua Israel, urang nang bajual atawa urang nang manukar, salah saikungnya mamacul wan manjulung sabalah sandalnya lawan pihak nang satunya gasan tanda jadi.
Ikam haja gin nang manukarinya.
Ujar urang tu baucap lawan buas sambil memacul sandalnya sabalah lalu dijulungnya lawan buas.
Hari ini bubuhan ikam samuaan saksinya bahwa aku nang manukari mata Naomi. Samunyaan ampun arwah Elimeleh lawan anak-anaknya yaitu Kilion lawan Mahlon. imbah itu aku jua maambil ruth babinian moab balu arwah malon tu jadi biniku jadi tanah tu cagar tatap menjadi ampun kaluarga urang nang sudah maninggal tu. Ngaran aruah tu gin cagar tatap diingat urang di antara sanak kaluarganya lawan di kutanya. Ingatakan dangsanak-dangsanaklah, hari ini bubuhan ikam samuaan saksinya.
Ujar Bu As baucap lawan bubuhan tatuha adat wan samuaan urang lain nang ada di situ. Maka Rut diambil Buas jadi bininya. Imbah bubuhannya bakumpul laki bini, Allah memberkahi Rut sampai inya batianan, lalu maranakakan saikung anak lalakian.
Subhanallah! Inya sudah mambarii cucu lalakian pada hari ini gasan maharagu ikam. Mudahan inya tu manjadi urang nang badahi di Israel. Minantu ikam tu sayang banar lawan ikam. Inya labih bamanfaat daripada banyak baisi anak lalakian. Wayahini inya mambarii jua cucu lalakian lawan ikam nang cagar manyigari jiwa ikam lawan maharagu ikam wayah ikam tuha.
Ujar bubuhan bibinian kampung baucap. lawan Naomi. Naomi maambil anak itu. Disayangi wan diharagunya. Bubuhan bibinian nang baparakan rumah lawan Naomi mangaraninya Obed.
Saikung lalakian sudah diranakakan gasan Naomi.

Aminadab abahnya Natson, Natson abahnya Salmon, Salmon abahnya Boas, Boas abahnya Obed, Obed abahnya Isai, wan Isai abahnya Nabi Daud.